Ond i Pantycelyn, ogys o'r peth yn Pwt Hon, oedd o rywbeth oedd yn ei gyffroi o, a nid jest fo, ond cannoedd ar gannoedd a miloedd o bobl ifanc o gwmpas dechre ei gyfnod o, o gwmpas 1735. Oedd eu teimladau nhw. O'n nhw mewn cariad efo Iesu Grist. Oedden nhw yn cael eu galw yn Welsh Jumpers. Nid bod nhw'n gwisgo jumpers, ond o'n nhw'n neidio. Dyn ni'n arfer gweld, falle, ffilmiau o bobl yn addoli yn fywiog, clapio ac yn y blaen, wel, fel 'na oedden nhw. Oedden nhw mor ll- o- mor llawn o iesu Grist, mor llawn o'r Ysbryd Glân, oedd o'n- oedd o- oedd o'n rhywbeth yn yn heintus. Ond, mae 'na adegau pan mae hwnna'n gallu bod yn beryglus. Ac mae yna degau mewn diwygiadau, dyna'r gair dyn defnyddio am y profiadau, mae, pan mae yna lot o bobl yr un pryd yn cael tröedigaethau, yn cyfaddau eu pechod, yn credu yn Iesu Grist. A mae Ioan yn dweud fel hyn yn y pistol cyntaf, penod pedwar. Ffrindiau annwyl, pidiwch â credu pawb sy'n deud, eu bod nhw'n siarad drwy yr ysbryd. Rhaid i chi profi nhw i weld os ydy peth maen nhw'n dweud wir yn dod oddi wrth Dduw. Un o ddoniau Pantycelyn, ac i alwedigaeth o o gefndir meddyg a seiciatrydd a meddwl praff a'i draed ar y ddaear yn amaethwr, yn dad, oedd gwrando ar brofiadau pobl, a fyddan nhw'n galw pobl ynghyd mewn societies. Fyddan nhw'n addoli yn yr eglwys ar y Sul, pawb yn mynd i'r eglwys, oni bai bod nhw'n Annibynwyr a Bedyddwyr, ond rheliw yn mynd i'r eglwys. Ac yn yr ystod yr wythnos yna gyfarfod. Dim i astudio'r Beibl, dim i wyddio fel y cyfryw, ond i weld Be oedd y pyls ysbrydol o faint o'r gloch oedd ar eu calon nhw? Oedd o eisiau tsecio? Oedd o'n ddydd Sant Folant yn eu calon nhw at Iesu Grist, bob dydd? A Iesu oedd pob dim iddyn nhw, bob dydd. Felly, oedd na arolwg yn cymryd lle. Oedd bobl yn dod at ei gilydd, yn onest, Ac oedd o'n bwysig iawn i Pantycelyn bod nhw'n onest efo'i hunain ac efo Duw. A mae o'n rhoid i ni, mae o'n rhannu i ni nodiadau am ei ymweliadau. Mae o'n sôn, er enghraifft, am um, Society Cwm Eirig. Mae o'n bur wych. Ers i'r tro bychan, mae yno rai yn caru yr arglwydd Iesu o galon pur. Mae yna rai yn cael ei dysgu gan yr arglwydd Ond mae yna un neu ddau yn erchyll gleiar, ac hwy a dioddefaint eu cyryddu, ond nis gwellant un gronyn er hynny. Felly, oedd bod yn onest a bod yn strêt yn bwysig ar ei phant y celyn, ond oedd o'n gwneud hynny er mwyn i bobl fod o ddifri. Mae rhaid cael ffydd o ddifri, cael pant y celyn o ddifri. Felly oedd o'n tyll o gefn ceffyl. Mae o'n dweud pedair gwaith rownd y byd, fynyg i lawr a draws, i nabod calonnau bobl, i ddeall eu cyflwr nhw. A ddaru o sgwennu llyfr wedyn, drws y Society profiad, mae gael yn y ddwy iaith, Saesneg a Cymraeg. Lle oedd o'n asesu lle oedd pobl. Oedden nhw'n mwyn cariad efo Isegis. Ac os na, i galw nhw'n ôl. O' 'na brofiadau mawr, o' 'na brofiadau byw iawn. Be' sydd yn bwysig iawn am y diwygiad deurawfed ganrif, y diwygiad mawr ma' nhw'n galw fo, oedd doethineb a dirnadaeth ag asesu. A mae'n dda o beth bod ni'n agored i'r Ysbryd Glân, ond mae eisiau bod yn ddoeth, fel mae Ioan yn deud.